Үтүөкэн күнүнэн Сахабыт сирин дьоно сэргэтэ! Бэс ыйа Үрүҥ Айыы Тойон ыйа үүммүтүнэн, самаан сайаммыт салаллан кэлбитинэн, күөххэ үктэммиппитинэн. Арчы дьитэ духовнай култуура киинэ бэс ыйынааҕы үлэтин барылын билиһиннэрэрбитин көҥүллэр. Бүтүн аан дойдутааҕы күрэстэр кыайыылааҕа, лауреата, күн дьоно фольклор коллективын салайаччыта Евдокия Павлова далбар кылыһах Бэс ыйын үс күнүттэн саҕалаан уон сэттэ күнүгэр диэри үрүн тунах ыһыахтар чугаһаабыттарынан, саха норуотун ырыатыгар, тойугар, оһуокайыгар, хомуһу тардыыга, сөптөөх таба тыыныыны тутуһан тыыныы араастарыгар дорҕоону сөптөөхтүк таһааран эт-хаан эрчиллиилэрэ, ис туругу бөҕөргөтүү, дорҕоонунан ыраастаныы анал маастар-кылаастарыгар ыҥырар. Бэс ыйын түөрт-биэс күннэригэр талааннаах худуоһунньук, Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгуна Ньургуйаана Никифорова ойууна Харысхал живопиһынан хартыынаны уруһуйдуурга маастар-кылааһыгар ыҥырар. Бэс ыйын алта, сэттэ, тоҕус күннэригэр самаан сайын алгыстаах ырыата анал ааксыйа тэрээһиннэрэ ыытыллыахтара. Бэс ыйын уон күнүгэр уон икки чаастан Арчы дьиэтэ YouTube ханаалга Үүнээйи туһата күннээҕи олохпутугар анал биэриини көрөргүтүгэр ыҥырабыт. Бэс ыйын уон икки күнүгэр уон икки чааска Арчы дьиэтэ куонкурус телеграм-ханаалга Модун Арассыыйа күнүгэр ыйытыктарга хоруй ыытыллыа. Бэс ыйын сүүрбэ биэс, сүүрбэ алта күннэригэр сэттис нүөмэрдээх Тойук Тоҕойо хомус кырдала түһүлгэҕэ Арассыыйаҕа норуоттар культураларын нэһилиэстибэтин сылыгар Дьокуускай куорат төрүттэммитэ сүүс тоҕус уон сылыгар Туймаада ыһыаҕа сүүрбэ биэс сылыгар анаан норуот уус-уран айымньытыгар, тойукка, норуот ырыатыгар, чабырҕахха, итиэннэ олоҥхоҕо, хомуска, норуот инструменнарыгар оонньооһуҥҥа, уус-уран ааҕыыга, остуоруйаһыттарга аналлаах күрэстэр ыытыллыахтара. Күрэс балаһыанньаларын сиһилии Арчы дьиэтэ конкурс телеграм-каналга билсэргитигэр ыҥырабыт. Хас нэдиэлэ аайы алгыс сиэрин-туомун ыыттарыыга сайаапканан үлэлиибит. Билсэр нүөмэргит 32 13 сүүрбэбис. Бэс ыйын уон күнүгэр куйаар ситимин нөҥүө Алгыс Уйбаан сүбэтин Арчы дьиэтэ YouTube каналга көрөргүтүгэр ыҥырабыт. Ыытыллар тэрээһиннэри сиһилии Арчы дьиэтэ уонна Арчы дьиэтэ куонкурус телеграм-каналга куйаар ситимигэр билсин. Бука барыгытын тэрээһиннэрбитигэр көхтөөхтүк кыттын диэн ыҥырабыт. Айыыһыккыт аргыстастын, иэйэхсиккит эҥэрдэстин, дьоллоох буолун, доруобай буолун.